Insellmulkom u nilqawkom għal programm ieħor Wiċċ Imb Wiċċ fejn kull ġimgħa jiena niltaqa' ma' awturi Maltin fejn nitkellmu dwar ix-xogħlijiet tagħhom. Issa naqralkom silta mill-rumanz ta' Stephen Lugermo, Jarmuk, dan huwa t-tieni rumanz tiegħu. L-ewwel rumanz tiegħu kien jismu Xaħna Smart u fl-2015 dan rebaħ il-Premju Letterarju għaż-Żgħażagħ. Stephen Lugermo jaħdem bħala għalliem. Se nibda billi naqralkom silta mill-ħames kapitlu ta' Jarmuk. Tawwal tidi biex nixgħel il-bozza. Mit-tieqa ta' maġenbi, id-dawl kien ilu li ġabar ħwejġu u telaq jistrieħ. Dabbar rasu, bħal dejjem, bla kliem u bla sliem, u telaqni fid-dlam ta' ħsibijieti. L-għapes imgiddem kien qed jieħu gost idur f'idejja, jidħol bejn subgħa u ieħor f'logħba li nifhmuha jien u hu biss. Quddiemi, karta mżejna u mħanżra b'sensiela ta' tpinġijiet fil-ġnub, li jinħolqu kull meta l-lapes jiddejjaq iterraq qalb is-swaba' bla sabar. Id-dawl tal-bozza ġabni f'tiegħi. Ġbidt il-karta lejja u ressaqt il-lapes għat-ċan. Laqajthom flimkien, il-lapes u l-karta, magħquda bħal żewġ maħbubin. Ħassejt il-qilla ta' ġofija tinfirex tul dirgħajja u ssib triqtha fil-palma t'idi l-leminija, Għafast u bdejt ngħafas sakemm il-karta ċediet u l-lapes żbokka mit-tarf l-ieħor. Toqba ċkejkna f'nofs il-karta. Ħriġt il-lapes u taqqabt oħra u oħra u oħra sakemm il-karta nbidlet f'għarbiel u s-saħħa f'dirgħajja battiet. Mifluġ mill-isforz, intfajt fuq is-sodda. B'sidri tiela' u nieżel bħalli kieku l-vjaġġ mill-iskola s'hawn kont għamiltu bil-ġiri u mhux f'dak il-vann aħmar infern. Anke l-abjad ċass tas-saqaf beda jdejjaqni. U kważi ffraħt infittex l-irqajja ta' żebgħa mqarqċa li jtebbgħu dik il-perfezzjoni bla ħajja. Għalaqt għajnejja nott. Mhux aktar il-minuti. Imma n-nifs miġnun li sa fl-aħħar kien donnu qed jistejqer u mar-ritmu kajman tiegħu jkaxkarni lejn id-dinja mixtieqa tal-ħolm. Iżda għal xejn. Qomt bil-qeda nserraħ mat-testiera u minn fuq l-iskrivanija ġbidt karta ġdida u lapes migdum. Giddimtu ftit ieħor u bdejt nikteb. Aziz, le. Pa, infittxek u ma nsibekx. Insejjaħlek u ma tweġibx. Nixtieqek u int mhux hawn. Tlaqtni. Le. Imbuttajtni f'art li mhux tiegħi. Ma' nies li mhux niesi. Ma' ħbieb li mhux ħbiebi. Ħawwiltni f'ħamrija barranija u ħallejtni bla tisqija. Tal-waqt jiġi, tal-waqt jiġi. Dejjem tħarref ommi. Iżdissa m'għadniex nemmina. Il-pjanta ċkejkna li tlaqt minn idek kważi seba' snin ilu, illum kibret. U ma dekx tista' tgħaddiha biż-żmien. kibret biss bit-tisqija tal-mamà għax int bqajt twiegħed u ma twettaqx. Tinstema' u ma tidhirx. Tinħeba' 'l bogħod 'il bogħod wara skużi li drajthom bl-amment. Min tak il-permess tieqaf issaqsi issaqqini bħal fl-imgħoddi? Għaliex jien u mhux ħuti? Għaliex ommi u mhux int? Għaliex Malta? Għaliex? Waqaft. Kienet fadal ħafna li xiet. Ħares lejn il-karta, il-klim maqtuħ u l-kaligrafija miġnuna. Kollox miktub f'nifs wieħed. Sfog waħdin imħażżeż f'dadja ta' żewġ minuti. L-istess sfog li issa kien qed jisfidani nitfa' litra f'envelop u nibata kif inhi. Nibgħat għand Ħassan. Dak żgur jgħaddihielu. Jekk xi darba jasal wara biebu. Min jaf. Forsi wara kollox kien diġà jinsab għandu, inittef xi ħuta b'ħarstu fuq ix-xefaq. Qomt mis-sodda u ħriġt envelop mit-tieni kexxun. Ma kellix għalfejn infittex l-indirizz. Ħarbixtu minnufih bl-istess qilla tal-ittra. Deffist il-karta mħażża u ssiġillajtu bil-bżieq. B'riġlejja jikluni u moħħi jtambar li l-kaxxa tal-ittri qiegħda biż-żewġ kantuni ribgħod, qfilt il-qalziet u xeddejt iż-żarbun. Imbagħad ftakart f'ommi. Ħarist lejn l-arloġġ. Kien tard wisq. Ma rridx inqajjimha wara t-taħbit ta' ġurnata xogħol. Wara kollox tal-posta ma jgħaddix qabel għada filgħodu. U dik kienet silta minn Jarmuk ta' Stephen Lugermo. U issa nistednu jiġi hawnhekk.
Nsellimlek. Kif inti?
Tajjeb, tajjeb ħafna.
Tajjeb, grazzi tal Għal-qalbi għawek.
Eżatti, tgħidina xi ħaġa għawek fejn. Eħe, għawek qegħdin fil-post fejn ikteb jena. Il-kamra tiegħi, l-istudju wkoll, u għal-post fejn Ktibt il-xogħlijiet tiegħi fejn inqatta' ħafna ħin mill-ħajja tiegħi u nipprova niżviluppa xi ħaġa
letterarja bħal Jarmuk. Jarmuk huwa post importanti ġifieri.
Iva.
Tajjeb. Mela, nibdew bl mistoqsija. Ir-romanz għandu struttura mhux tas-soltu, fis-sens li għandu żewġ narraturi minn flok wieħed għandna l-tifel Sirjan Marwan u t-tifla Chanel. U dawn jalternawn bejn kapitlu u ieħor. Kif għażilt din l-istruttura partikolari għalfejn? Eħe, rrit nagħmel xi ħaġa li tkun li tkun differenti, rrit nissorprendi ftit. Speċjalment l-ewwel nett għax xtaqt li kemm il-karattru kemm Marwan u kemm anka Chanel Huma f'dan ir-rumanz jirrappreżentaw karattri li qishom mormija, għalhekk Jarmuk, li jbatu nuqqas ta' integrazzjoni u solitudni li hija diffiċli li tifhem. Allura xtaqt li npoġġihom li nuża n-narratur fl-ewwel persuna biex dak li jkun iktar jifhem dak li qed iħossu. Nħoss li kieku għamiltha fit-tielet persuna ma kontx nilħaq dak l-iskop. Barra minn hekk kienet xi ħaġa li li jkollok karattri aw narraturi differenti tul ir-rumanz hija xi ħaġa li ġieli qrajt f'kotba f'kotba oħra li u li dejjem ħallietni waqt li qed naqra dejjem ħallietni speċi attiv waqt li qed naqra, l-qarrej ikun attiv waqt li qed jaqra dan it-tip ta', ta', ta rumanz għax dejjem qisek tittara minn min hu n-narratur U kienet xi ħaġa li laqtitni u xtaqt, xtaqt nużaha f'xi waħda mill-kitbiet tiegħi u rajt li f'dan kienet tapplika perfettament. Allura żilt li nagħmilha.
Ok, mistoqsija forsi ovvja, x'inti għallim kif influenzat dil-ħaġa l-rumanz tiegħek, il-fatt li inti għallim? Eħe, ħafna drabi l-influwenzi l-influwenzi ta' madwarna b'xi mod jew ieħor bilfors jidhru fil-kitba. Fil-każ tiegħi, fil-każ anke ta' Jarmuk, hija forsi llum minħabba li dan l-aħħar anke bl-influss ta' immigranti ta' anke ta' barranin li għandna fis-soċjetà tagħna, Hija xi ħaġa li kien li qed tidher fis-soċjetà u allura tirrifletti ruħha anke fl-iskejjel. U ovvjament ftit ftit, speċjalment dal-aħħar snin, tibda tinnota studenti li ġejjin minn pajjiżi differenti, minn kulturi differenti li jridu jintegraw fis-soċjetà u allura anke fil-ħajja tal-iskola fil-każ tagħhom. U hija xi ħaġa li li laqtitni li pprovajt kemm-il darba nifhem kif iħossuhom dawn l-istudenti li sabu ruħhom qishom mitfugħin f'pajjiż ieħor u jridu jambjentaw ruħhom daqshekk malajr. U kienet xi ħaġa li xtaqt nesperimenta biha f'dan f'dan ir-rumanz. U allura żgħid il-karattru ta' Marwan li huwa karattru li jsib ruħu f'Malta ehm, u jipprova jintegra fil-soċjetà u fil-ħajja fil-ħajja tal-iskola. Però ma tantx jirnexxielu.
Tajjeb, issa għandna għal Jarmuk li huwa ir-raħal li twieled fih Marwan u Jarmuk bil-Malti. Hemm konnessjoni pjuttost espliċita fir-romanz, tista' telabora ftit? Eħe, hija din il-konnessjoni bej Jarmuk ir-raħal ta' Marwan u Jarmuk l-isem tar-romanz Hija pratikament il-bidu, l-ispirazzjoni għar-rumanz kollu. Fil-fatt, l-ewwel darba li ġietni l-idea ta' Jarmuk kienet fi żmien meta għal Jarmuk kien dejjem fl-aħbarijiet, kien qed jiġi attakkat fis-Sirja u n-nies inqabdu f'din iż-żona miż-żewġ naħat tal-kunflitt tas-Sirja u dawn in-nies kienu pratikament maqbudin la jistgħu joħorġu minn naħa u la jistgħu joħorġu minn oħra. Kuljum fuq l-aħbarijiet kien jissemma dan Jarmuk, dan il-post, dan il-post u jiena l-isem u l-ħoq peress li huwa bħal kelma Maltija Jarmuk, bdejt naħseb dawn in-nies tassew huma mormija, tassew. U hemmhekk kienet il-bidu l-ispirazzjoni ta' dan il-ktieb. Ovvjament, imbagħad arbatta ma' dak li kont qed ngħid qabel li l-esperjenza ta' studenti f'dal-każ li jsibu ruħhom f'pajjiżna jew f'pajjiżi oħra Ewropej u jridu jintegraw jintegraw ruħhom ta' malajr għax iridu jkomplu mal-ħajja tal-oħrajn u d-diffikultajiet li jkollhom. Diffikultajiet li jistgħu jkunu l-lingwa, li jistgħu jkunu l-kultura, l-ambjent tas-soċjetà ta' madwar. U allura xtaqt li ninkludi l-Marwan f'dan is-sens. Però fl-istess ħin, u l-ktieb għalhekk jismu Jarmuk bil-Malti mhux Jarmuk biss, ridt ninkludi wkoll Maltin, studenti Maltin jew u għalhekk tirrappreżentahom f'dal-każ Chanel, li huma huma Maltin għandhom pratikament kollox jekk imqabbli, imma xorta mhumiex integrati fil mal-bqija tas-soċjetà għal raġunijiet differenti fil-każ ta' Chanel minħabba nuqqas il-problemi li għandha fil-familja li missier għaw omma li telqet li telqet mid-dar ħabta u sabta u ħallieta b'responsabilta kbira li hija kbira żżejjed għal studenta tas-sekondarja. U hija wkoll tibqa' ssibha diffiċli biex tintegra ma' sħabha. L-istejjer ta' Marwan u Chanel imbagħad b'xi mod jiltaqgħu. Għax it-tnejn huma huma eh, studenti f'dal-każ li isofru s-solitudni u ibatu biex jintegraw mal-bqija ta' sħabhom.
F'dawn ħar snin il-Ministeru tal-Edukazzjoni ħoloq l-MLU il-Migrant Learners Unit biex jgħin l tfal ta' immigranti tal-mu l-Malti billi dawn jinqalaw mill-klassijiet mainstream u jingħataw lezzjonijiet tal-Malti u tal-Ingliż. Issa, dil-ħaġa għalet ċertu kritika għax xi nisbew jgħidu li hija forma ta' segregazzjoni. Mill-esperjenza tiegħek bħala għalliem forsi, u anka fid-dawl tal-karattru ta' Marwan, x'taħseb dwar dan kollu? Eh, hija kif kifet l-ewwel hija sitwazzjoni li llum irridu niffaċċjaw, ġifieri fis-soċjetà tal-lum bħalma fis-soċjetà qed ikun hemm numru ta' immigranti, numru ta' barranin li qegħdin fis-soċjetà, qegħdin ukoll fl-iskejjel. Eh, daw ħafna minnhom jiġu f'Malta mingħajr la jafu l-Malti, la jafu l-Ingliż, allura ikun qed ikun hemm bżonn li jkunu inklużi f'daw it-tip ta' ta' klassijiet. Dwar is-segregazzjoni, eh, ovvjament qed qed jinqalgħu mill-klassijiet, mill-bqija tal-klassijiet. Jiena ma narajhx daqshekk kwistjoni totalment li totalment daqshekk kbira fis-sens li hija iktar marbuta mal-lingwa f'dan is-sens, allura naraha iktar bħala xi ħaġa temporanja fis-sens li ladarba dawn almenu jkollhom bażi ta' Malti u Ingliż li jista' jgħinhom jikkomunikaw mal-bqija ta' sħabhom eċċetera, naħseb li mbagħad jistgħu faċilment jerġgħu jkunu mal-bqija tal-klassijiet. Id-diffikultà hija anke fid-dawl bħalma kien Marwan, Marwan ma kellux problema ta' ta' lingwa, però xorta baqa' ma ntegrax. U appuntu għalhekk inħoss li mhijiex il-kwistjoni mhijiex il-lingwa, imma hija kwistjoni li tmur lil hinn, hija kwistjoni li dawn għandhom kulturi differenti, li ftit ftit iridu jintegraw mas-soċjetà tagħna.
Mela, Stephen, hawnhekk għandna ftit kotba li huma importanti għalik. Nispjegaw xi ħaġa dwarhom? Eħe, ħanibda ftit mhm. minn Long Walk to Freedom ta' Nelson Mandela, qed insemmiħ għax Jissemma jissemma sew fil fil-ktieb ukoll peress li Marwan u Chanel ikunu mitluba jagħmlu preżentazzjoni fil fil-klassi flimkien dwar karattri importanti fl-istorja tal tal-umanità pratikament u U wieħed mill-personaġġi li jkollhom ikun Nelson Mandela, li fid-dawl ta' dak li jgħaddi minnu Marwan għandu importanza kbira. U huwa ktieb l-bijografija li laqatni ħafna għax huwa tara dan il-personaġġ li biddel id-dinja pratikament bil-paċenzja ngħid jiena, jiġifieri 27 sena l-ħabs tistenna tistenna l-bidla ma naħsibx li jagħmilhom kulħadd. Fl-aħħar mill-aħħar irnexxielu u kemm irnexxielu totalment għad irridu naraw. Però il-bidla il-bidla li għamel fl-Afrika t'isfel Kienet, kienet sostanzjali. Ehm, fl-istess, forsi fl-istess ħin nista' nsemmi anka l-eżodu ta' ċikonji ta' walidna bħan ehm, li li wkoll huwa romanz li li effettwani kemm fid-dawl ta' dan għax ovvjament ambjentat eh, b'mod simili. U anke l-fatt li Walid huwa persuna li integra ħafna fis-soċjetà tagħna u mhux talli integra, talli sar parti minnha u huwa kittieb li kiseb bosta suċċessi f'pajjiżna u naħseb huwa tip ta' simbolu li jista' jkun hemm għal mhm. karattri bħal Marwan. Dan eħe għax huwa l-ktib li qed naqra bħalissa huwa l-ewwel nett meta jkollok ktib li fit-titlu għandu The Wisdom diġà xi ħaġa fil-fatt eh, l-awtur jiktibha fil-bidu li li huwa titlu daqsej iebes. Però huwa bbażat fuq il-film Groundhog Day li u fih fih bosta tagħlimiet għall-ħajja li nistgħu nieħdu minn dan il-film. Huwa ktieb li qed naqra bħalissa. Tajjeb.
Grazzi ħafna Stephen. Grazzi lilek. Tal-li samt magħna dan kollu l-ħsbijiet tiegħek. Da kollox għallu, aħna narakom il-ġimgħa tieħla għal programm ieħor Witch in Witch.